دايما deg wahil-agi d aglaneɣ aɣerbaz n ssebt ad neɛreḍ i wakken ad nemmeslay dayma ɣef ayen i yebɣa Sidi Ṛebbi, ɣef ayen daɣen i nesqerdec deg tmesgida. Dayma le thème n trimestre-agi-ni anda d licarat i fi i d nesmeslay. Wa ddurt-agi ad nemmeslay daɣen ɣef la deuxième partie ɣef yegduden. Xaṭer Sidi Ṛebbi yemmeslay-d ɣef igduden la première partie anda igduden ad nwali d akken ffɣen-d wa sɛan ma nezmer nini des symboles u sɛan daɣen lebɣi Sidi Ṛebbi yesɛa lebɣi deffir n yigduden-agi anda yebɣa ad d-yerr igduden ɣer ɣur-s. Maca ilaq ad neḥsu d akken la deuxième partie ass-agi-ni tettmeslay-d ɣef yigduden-agi llan kra tikwal n waneɛni amzun d Sidi Ṛebbi ur yezmir ara ad yetḥekkem deg yigduden. Amzun igduden-agi tikwal bɣan ad kken s nnig n Sidi Ṛebbi.

yeẓra merra ayen i d-iteddun. Si tazwara, yeẓra d akken igduden ad ɛerḍen ad kken sennig n dayla-s. Sagi mi ara nwali igduden n ddunit, les puissances mondiales, anda sɛan leslaḥ, anda sɛan idrimen, anda sɛan le pouvoir, ttɛaraḍen i wakken ad d-beggnen amzun atan ulac menhu ara ten-iḥebsen. Maca, Tira iqedsen qqarent dakken Sidi Ṛebbi yezmer ad yeḥbes kullec deg yiwen sekund. Xaṭer le monde-agi n dagla-nneɣ déjà par rapport par rapport à les galaxies par rapport à l'univers merra c'est juste un petit point. D acu-t zdat non seulement zdat l'univers-agi-ni zdat n Sidi Ṛebbi.

ad yessenger le monde mi wakken ad t-isellek xaṭer nwali si tazwara akkit sidi rebbi anda yebɣa ɣas akken sidi rebbi iḥerrem deg ṭṭejrani i d asen-d-yefka kenni xaṭer sidi rebbi Inna i Adem akked Ḥewwa, ur tettettem ara deg ṭṭejra-nni i d awen-d-fkiɣ akken i llan akken deg tlemmast. Maca nutni ččan dɣa ɣlin-d deg ddnub. Uɣellu-agi i d-ɣlin akka deg ddnub d ayen i yeǧǧan amdan yesɛa une connaissance sur le mal. Yesɛa une connaissance anda ldint-d wallen-is ɣef cceṛ. D ayen i t-yeǧǧan yeddiveloppi cceṛ. Ad naf d akken atravar ayagi-ni si d siècle i d siècle cceṛ-agi-ni yettnerni. Dɣa ad nwali d akken Sidi Ṛebbi inna d akken ad d-yas wass akken je vais mettre terme à l'histoire n ddnub. Deg Daniel ixaf wis sin. Deg Daniel ixaf wis sin, nwali d akken Sidi Ṛebbi Ɛni yiwen n ugellid yellan d agellid n Babel deg lweqt-nni mi qqaren Nabuxadnaṣer. Nabuxadnaṣer, Sidi Ṛebbi ibeggen-d neɣ ifka-yas targit i wakken ad d-ibeggen amek tigeldiwin les empires tigeldiwin ad ɣlint u d tidet Anwali yefka-yas-d une liste. Ɣas akken, c'était en fait yefka-yas-tt-id comme une métaphore, comme, comme une image, anda anda aqerruy, idmaren, ammas, iḍarren, akk ttfednin.

ablaḍen ad yuɣal d adrar anda ar tagara d agdud n sidi rebbi kan ara ara yeqqimen u c'est la même chose daɣen deg lchapitre n set deg lchapitre set dayma n tektabt-agi n daniel anaf dakken sidi rebbi yettlaḥaq-aɣ-id dayma

deg yiḍ walaɣ deg uwḥi aḍu ihubb-d si rebɛa n tɣemmar n ddunit ɣef lbeḥr ameqqran. Ffɣen-d rebɛa n lewḥuc imeqqranen si lebḥer, wa ur icuba ɣer wa. Alur, iwakken ad ihder ɣef tegeldiwin akini, iwakken ad ihder ɣef les conflits et tout, nek Deg rebɛa n tɣemmar n ddunit anda mkul wa ansa yani ffɣen-d rebɛa n lewḥuc. U d rebɛa n lewḥuc-nni en réalité yellan d igduden neɣ d tigeldiwin à travers le temps. Wa daɣen ad naf

païens yellan ffɣen vraiment i lebɣi n Sidi Rebbi akk d yegdud d wegduden i d-yulin akken deg lqaɛa ayagini nezmer tnaf deg l'apocalypse ixef wis 13 anda li deux bêtes yiwet tuli-d deg lqaɛa yiwet tuli-d deg lebḥer tin i d-yulin deg lqaɛa en réalité Tinna i d-iffɣen daxel n temsegida akya iffɣen yeɛni yuɣalen ḍed n Sidi Ṛebbi igduden n inaḍen i d-yulin deg lebḥer d igduden illan si Depaya anda si les puissances illan ass-agini deg lmond. Ayagini merra si des métaphores i d aɣ-d-yettmeslayen ɣef

Xaṭer ar taggara d agdud-nni n Sidi Ṛebbi ara yesɛun tarnawt. Ur d-iniɣ tanemmirt imi i teqqimem yid-nneɣ. Ǧǧaɣ-awen lehna d talwit ɣer tikkelt nniḍen.